L-ewwel nett grazzi tal-opportunità, huwa unur għalija li niltaqa' anke virtwalment hawnhekk magħkom u mal-poetessa li qegħdin nistudjaw mal-Professur Simon Galea. Qabel xejn xtaqt ngħid nafżakom illi nispera ma jinqata' xejn għax fejn noqgħod jiena fu nofs neqes ħamsa nqata' l-internet ta' kullimkien, ġifieri qiegħed bil-mobile, kif forsi qegħdin tindunaw, ġifieri nispera li ma jiġri xejn agħar minn hekk. Tajjeb, iva, il-poeżiji, għandna l-unur li qegħdin nistudjaw il-poeżiji ta' Simon Gallia, aħna nistudjaw ukoll għall-avvanzat il-poeżiji ta' Oliver Friggieri, tajjeb, u għandna l-esponent aktar kontemporanju għandna lil Simon Gallia illi tirrappreżenta aktar il-poeżija miktuba llum. Sewwa? Imma mhux biss, aktar minn hekk ukoll. Kif kont qed taċċenna inti, Anne Marie, ovvjament intervista bħal din tappella ħafna għall-istudenti, imma mhux biss, ukoll tappella għal min hu interessat fil-letteratura Maltija, jalla jkun hawn mhux studenti biss, jiġifieri li jsegwu l-letteratura u x'qed jiġri, le? Mela, nista' nista' nibda nibda bl-ewwel mistoqsija li ħejjejt, dawn ħejjejthom ukoll żammejt f'moħħi xi jkollhom l-istudenti, le diffikultajiet li jkollhom l-istudenti, ukoll kien hemm żewġ studenti partikolari li tawni wkoll xi mistoqsijiet li l quddiem nista' nagħmilhom ukoll. Sewwa? Tajjeb ħafna. Grazzi. Insellimlek. Eh, mela. U koll, eh, u nirringrazzjakom eh, tal-istedina u għonur kbir tijaj li edha u u li u koll David ħajam l-mistoqsijiet. U issa naraw kif immorru. Tajjeb, tajjeb, mużek naraw jek jibqax il-connection tajba. Eh, naħseb inti ħadd tal-qataw. Iva, iva, xtuqot tajt kun jek preparat. U ma li xemel li f'neqes ħamsa inqata l laptop ħażin bdilt il-laptop u l-mara għart li m'għandniex internet iktar. Imma, affarijiet li ġuqat maġrat li fl-online lectures ġifieri imma insomma. Ġrat li jista'. Dejjem hemm l-ewwel darba. Eżattament. Mela, kif ħassejtek, Simon, meta l-antoloġija tiegħek intażlet bħala test għall-istudenti tal-postsekondarja? Huwa vantaġġ jew żvantaġġ għal kittieba bħalek li x-xogħlijiet letterarji tiegħek tajjeb jiġu inklużi fis-sillabu? Kif tħossok dwar dan? X'ħassejt dakinhar li sirt taf? Nejlek il-verità, ħassejtni eh, kontenta ħafna, eh, għax għal xi żmien isu għadda ftit żmien minn meta eh, il-ġabra ġiet ippubblikata u ħadd gost li hemm l-opportunità li dak li ktibt jien isom l-istudenti ħajaqrah. Eh, ovvjament, jiena naf għalfejn qed tistaqsini dil-mistoqsija x'wara ftit bdejt ngħid jiena wkoll eh, bdejt ngħid ma tajti daqshekk għandi għalfejn inkun kuntenta daqshekk jekk il-poezija ħat ispiċċa għall-eżami biex niftemu, naħseb dik il-problema. Il-problema aktar billi tkun studjata jew inkella fil-klassi, naħseb l-ikbar problema hija huwa l-eżami Li kif narajjien, ovvjament. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid eh, li eh, eh, il-poeżija innifisha hija mod kif il-ħajja tiġġedded. Sewwa, u naħseb id-differenza li tagħmel ġifieri x'jiġri meta l-poeżija tkun studjata, tkun fis-sillabu, hija kif tkun studjata, I mean, jew kif tkun ġifieri kif kif x'relazzjoni ħajkollha magħha, x'relazzjoni ħajkollna magħha il-poeżija. Ovvjament il-biża tal-eżami jinħass, imma jiena naħseb li l-ewwel nett Eh, naħseb li jekk jekk il-poezija tiġi studjata, għax qed ngħid kull darba studjata, imma jekk naqraw il-poezija fil-klassi jew bħala parti minn pjan edukattiv, eh, naħseb li hija edukattiva fiha nifisha mhux għax mhux għax tgħallem xi ħaġa, eh, mhux għax hija didattika, imma għaliex eh, turina b'mod differenti l-ħajja. Il-poeżija innifisha hija eh, ħajja għaliex iġġedded il-mod kif naraw id-dinja mill-vuċi tal-poeta. Sewwa. Iġifieri, waħda mill-problemi kbar li nara hija il-mod kif il-poeżija qed naqrawha fil-klassi. Jiena għamilt żmien iġifieri ngħallem il-Malti u ovvjament l-iktar lezzjonijiet li kienu Inħoss li tajba fihom kienu l-poeziji, għaw, il-lezzjonijiet tal-poeziji. Imma naħseb hemm limitazzjonijiet meta aħna per eżempju il-poezija per eżempju l-istudenti naddulhom il-ħsieb. Għaliex inħoss li il-ħsieb hija tem. Mhux għax mhux kux kif iridu il-poeta, ok, imma kif qiegħed jinqara il-ħsieb eh, mill-istudenti nnifisom eh, u l-interpretazzjoni li huma jatwa b'mod miftuħ. Għalhekk hija tiġdid, jiena li għalhekk hija tiġdid, għaliex mhux biss qed Il-poeta qed juri l-ħajja b'mod differenti jew inkella b'mod ġdid minħabba l-metafora meta qed jikkompara ħaġa m'oħra. Imma ukoll għaliex u l-ġabra hija xi drabi mqar persuna, għaliex irid ikun hemm il-poeżija teżisti ma ma teżistix jekk m'hemmx persuna oħra. Ġifieri, eh, ovvjament ħadd gost li ħajkun hemm daqshekk studenti li li li ħajkunu daw il-persuni oħrajn li ħajatu għal-ħajja. Imma ovvjament eh, biex qed ngħid li l-poeżija m'għandix tkun għall-eżami, anzi, jien ma naqbilx li għandu jkun hemm għażla bejn eżami tal-lingwa u l-eżami tal-poeżija. għaw tal-letteratura, skużawni. E, e, ġifiri, jien naħseb li li mandux ikunu separati, għalix il-letteratura u koll e, turina l-mod kif nużaw il-lingwa, jien ma naħsibx li tista tisseparom. Imma l-problema jekk inti tistudja il-poezija jew il-letteratura blamment, hija problema. Bl-Inglis hemm frażi. Learning by heart. Jien naħseb li jina preferi nuża il-lingwa Maltija, ta' ġifri mill-Ingliż. Amma naħseb il-kelma Maltija tistudja bl-amment, amment jisek inti bil-fors tiftakar xi ħaġa li hija fissa. Imma learning by heart għandek il-loba tal-klib li qed itallem mill-qalb. U laqas ngħidilha titgħallem, jiġifieri naħseb f'dan il-każ hawnhekk l-edukazzjoni hija mod eh, fejn inti eh, eh, qiegħda qiegħda taqra xi ħaġa u qed tiftaħlek orizzonti ġodda. Eh, u qed turik il-ħajja b'mod mod differenti, qed turik aspetti oħra fil-ħajja jistgħu jkunu relevanti għalik, jistgħu ma jkunux, imma il-fatt li inti kabbart il-ħsieb tiegħek, naħseb dik hija edukazzjoni, eh, hija proġett edukattiv eh, li tul matul iż-żmien. Ejja nieħdu nieħdu per eżempju il-poezija ta' George Porch tal-pensieri. Eh, Eh, naħseb ktib ta' ximkien. Imma jekk eh, ħammissom il-pensieri ta' ġol vazett, eh, bħalma tfajjel zaħir mur minn wara u jmiss farfett. Kemm il-darba tal-limnija blamment, ta' kif, blamment. Imma meta kont l-iskola jiena kont nifhimha b'mod. Meta beda jgħaddi żmien, ok? E, il-fatt li inti li inti ehm, xi kultant tiġi f'moħħok, meta tara farfet, per eżempju, innaf jew nkella tiġi f'moħħok għax tkun tallim ta' blamment. Ehm, il-poezija qed tagħtik iċ-ċans li jisek twaqaf kollox U għandek dak il-moment fejn inti qed tirrifletti jew qed tieħu gost għax jista' jkun m'intix qed tirrifletti, imma il-ħsieb tagħha jinbidel anka skont iż-żmien li għaddi, skont iċ-ċirkustanzi tiegħek. Jien pereżempju għalija e, iktar meta jgħaddi żmien, e, din il-poeżija pereżempju ta' George Borg, e, bdejt nara bħala bħala ħsieb, ħsieb filosofiku u koll dwar il-ħsieb, kemm il-ħsieb, kemm il-ħsieb, kemm aħna għanna limiti biex dan il-ħsieb aħna nistaw naqbduħ, nistaw b'xi mod nitfaw xifti dawl fuq. U allura il-problema huja li l-poezija tiġi malma bil-ħsieb. Ħafna drabi l-istudenti jistennew il-ħsieb. X'inhu l-ħsieb? Ovvjament ikun hemm u l-għallim ħossu fl-obbligu li jagħti l-ħsieb, imma jien naħseb ukoll li anka fl-eżami jrid ikun hemm iktar spazju eh, biex l-istudenti jesprimu xi tfisser għalihom poeżija partikolari jew l-iktar poeżija li laqtithom il-mistoqsijiet għandhom ikunu iktar miftuħin, iktar milli biex nittestjaw kemm ftakru eh, il-poeta xqal, iktar kif missithom, iktar milli il-poeta xqal. Mhm. Ovvjament, meta inti hemm poeżija missitek, inti inti m'hemmx għalfej, eh, ċertu frażijiet inti jibqgħu f'moħħok għax ikunu laqtuk. Ejja ngħidu hekk. Ma nafx jekk irrispondejtik. Irrispondejtni ħafna irrispondejtni. ġaltni naħseb ukoll illi illi eħe aħna fil-fatt bħala letturi u bħala għalliema għall-inqas jiena u anke naħseb il-kollegi tiegħi le, ngħidulhom li meta nagħtu interpretazzjoni, ovvjament maħniex neskludu l-interpretazzjonijiet tagħhom, anzi qegħdin qegħdin inħeġġuhom jaslu għal inferenzi, għal konklużjonijiet, għal interpretazzjonijiet varji. Le, le, le, m'għandi l-ebda dubju mill-allima, iktar għandi problema bl-eżami. David. Taf inti sistema edukattiva eh, eh, Ija, ma. L-studenti li jridu jħejju jipreparaw, ġifiri eħe ma nifem. Le, le, mitti t-xorta t ah. Jena jista jkolli għandi naqra idea t idealist iż-żejjed ta' ġifiri. Eh, imma naħseb skont kif tkun il-mistoqsija tal-eżami, kem ta' tijom spazju, mux jek intom Aħna kollha għaddejna mill-eżamijiet. Ekku, ekku, eh, ma jkun. Issa, I mean, Eh, Kondizjoni ta' eżami, ovvjament, dak li jkun ma jkunx daqshekk komdu li ma jkunx f'sitwazzjoni. Għalhekk, oh, ġifieri ġieli kien hemm eh, u ġieli għaddi l-ħsieb u ġieli kien hemm min qalli min jaf eh, kemm se jgħidu xorti meta jiġu biex jistudjak. Fil-fatt, għalek, għalek saqsejtek hekk, le appunti, għaw ħafna studenti ma jmissux poeziji minn jeddom, le qed imissu l-poeziji tiegħek. U għalek fraħt, ifimni, għalek fraħt ukoll. Ġifieri dija situazzjoni ambivalenti, jien m'għandi l-ebda dubju, ġifieri biex niċċara li kif tiġi malma li għandi xi dubju l-mod kif jiġu malma, ma naħseb eh, l-allima ikollhom din il-pressjoni ok, li huma f'kull suġġett imma eh, li inti tipprepara għax u l-obbligu tiegħek fil-professjoni li inti tipprepara l-istudenti għall-eżami. Allura jista' jkun mod idealistiku qed naħseb kieku tinbidel jinbidel il-mod kif eh, eh, kif taqbad tgħid. Il-mistoqsija tal-eżami biex niftehmu Naħseb tagħmel differenza u tgħin ħafna lill-allima u tgħin ħafna lill-istudenti. Ħanna ti, sorry, ħanna ti l eżempju ieħor. Imma per eżempju jina eh, meta it-tfal tiegħi kienu qed jistudjaw eh, il-letteratura fl-iskola sekondarja, waħda mill-affarijiet li kienet iddejjaqhom ħafna eh, kienet li jridu jiftakru l-biografija tal-poeta. Eh, bid-dati, issa jien biex qed ngħid li li huwa xi obbligu kbir, imma xi drabi jkun hemm dan l-enfasi, jiġifieri bid-dati, jimmemorizzaw id-dati. Imma inti il-poeta, I mean, u bat, jiġifieri jkun hemm daw il-biografiji, li Nipreferi li kiku jaqraw il-poeziji tiegħu mill joqdu. Eżattament. Mhux jaħlu l-ħin, tamma biex tiftikar id-data x'inti tkun taf x'inaqra dwar eh, Duncan, mhm. dwar Oliver Fitzgerald jew tkun taf imma mhux dawk id-dettalji u l-istress ta' dati. Naqbel miegħek, naqbel miegħek. Tajjeb, ħansaqsik, ħansaqsik xi ħaġa differenti. Mela, iva. mistoqsija direttament marbuta sa ma' xi poeżiji sewwa. Iva. Il-vuċi femminista tal-persona fil-poeżiji tiegħek ovvjament, xi iva. drabi tinħass komda u antagonista fil-konfront tas-suġġett maskili, pereżempju poeżiji bħal Il-Mara tal-Vistu u Ġinekoloġija. Filwaqt li drabi oħra tinħass komda u kompjaċenti f'poeżiji bħal Mamul u Mħabbtek bħal Mewġ. Kif tispjega dawn l-attitudnijiet kuntrastanti, u jista' jkun li jvarjaw minħabba li s-suġġett maskili mhuwiex dejjem l-istess persuna? Biex inkun ċara, m'għandix persuni jew jew suġġett maskil eh, li jiena għandi xi ħaġa kontra dak li hu maskil. Assolutament le, xi drabi mqar persuna u il-persuna tista' tkun raġel jew mara jew li ma jidentifikax ruħu ma xi sess partikolari, ma xi ġeneru partikolari. Naħseb jiena il-problema hija hija il-lingwaġġ patriark u il-patriarkija biex niftehmu li u l-mod kif tipprova tiddomina hm, u tiddefinixxi kollox. Ok? Eh, ġifiri, per eżempju, insemmejt il-poezija ginekoloġija. Dik hija hija hija poezija li hija eh, eżattament hija hija hija protesta eh, kontra kontra il-patriarkija li qed tipprova tiddomina billi tiddefinixxi x'inhi mara. Issa il-lingwaġġ patriarkali eh, jiena tfajtu hawnhekk għax ma sax tfajtu fiġbija ta' lingwaġġ eh, li huwa kliniku, li huwa mediku, li huwa xjentifiku, li jipprova dejjem jiddefinixxi x'inhuma l-affarijiet. anka il-bioloġija, nippruvaw il-bioloġija parti minna jenidu għek. Nippruvaw nikkategorizzaw, nippruvaw niklassifikaw. Ehm, u jien naħseb li jem li rrit namel hija li nitfad il-mistoqsija li inti ma tistax tiddefinixxi xini mara, Eh, u il-lingwaġġ patriarkali jipprova jiddefinixxi, mhux biss mara, ma in-nisa. Eh, imma f'dan il-każ jiena ħadd dal-eżempju. Eh, imma jipprova jiddefinixxi x'inhu, x'inhu eh? flok min u jew min hi, all right? naħseb tider jienu zajt il-lingwaċ mediku li bħala rappresentazzjoni eh, ta' dak. U koll, u koll, eh, fil-ginekoloġija u koll eh, jiena ovvjament kont influenzata ħafna u influenzata ħafna minn mill-filosfa feminista Lucy Rigerei. Okay? Fej i titkellem dwar dwar eh, il-problema li id-differenzi sesswali ma, ma jeżistux. Għax il-lingwaċ, il-lingwa li nużaw, hija mamula minn min, min, min, hija maskili. Hija maskili. Allura, il-poeżija, forsi biex nantiċipa wkoll xi ftit mill-mistoqsijiet li batli, il-poeżija hija hija mod kif eh, dan il-lingwaġġ patriarkali jipprova jiddefinixxi aħna nistgħu nelbuh. Imma il-kontenut ta' dik il-poezija partikolari eh, huwa huwa huwa huwa feminist eh, bħal bħal poeziji oħrajn bħal pereżempju l-Mamudija ta' binti. Eżattament, eżattament. Eh, Waħda mill-isbaħ. Eħe, ma dik mhux biss għal għax inti għandek problema wkoll. Ok, għax inti tgħid il-lingwaġġ patriarkali ma jintużax biss minn irġiel, Imma l-lingwaġġ patriarkali jintuża eh, ukoll jintuża min-nisa. U din hija hija problema x'lingwaġġ hawn, lingwa waħda hawn. Ok, allura dik hija u eh, nerġa' ngħid jiena influenzata ħafna minn Lucy Rigerej, eh, fejn tgħid li nisa dik il-lingwa għandhom biex jesprimu ruħhom. Issa kif se jħadmu dik il-lingwa, kif se mhm. jħolqu lingwa ġdida, u jien naħseb li l-poezija hija mod ġdid, eh, mhux biss kif tara l-ħajja mod ġdid, imma wkoll biex tilgħab bil-kliem u tuża l-kliem eh, b'mod ġdid li jkun jista eh, jesprimi eh, jew jesprimi jew jartikola b'mod ġdid ta' kif ngħidu ċertu affarijiet. Ma naħseb ma rispondejtik xeqe eh, fuq il-mara tal-vistu. Naħseb il-mara tal-vistu miex daqsek, naħseb iktar eh, minnu qas ta' kif taqbattejt? Ta' komprensjoni, understanding? Le, ta' nuqqas ta' eżatt, eh, ta' nuqqas mhm. ta' komunikazzjoni. Eżattament. U ħanejlek hemm eh, poezija oħra Eh, Ktib, sorry, għaddi kem rajtu, memorja tijaj, veru spiċajna. Eh, meta qbat nimmiss il-kodba tijak. Eżattament. Eżatt, imma mek mux qed nitkellem messaġġ fuq il-lingwa, mek qed nitkellem dwar l-arfin li huwa mamul li huwa li huwa magħmul eh, riflessjoni tal-idea patriarka u u patriarka mhux għax mintix biss qed tħalli lin-nisa jitkellmu. I mean mhux dik mhux dik il-problema biss, għax minn qed tħalli nies oħrajn jitkellmu b'mod differenti se jew ikunu rġiel jew ikunu nisa. Eżattament, eżattament. Nifhem. Grazzi. Bella, ħanaddi għal xi ħaġa oħra. Fost il-poeżiji tiegħek hemm minnhom li jixdu kull xjenza soċjali. Mhm. Fost il-poeżiji impenjati allura jispikkaw ġurnata l-baħar u stajt xtaqt. Għal min ma jafx eh, jitrattaw l-aktar it-tema tal-immigrazzjoni sewwa eh, fil-kuntest Malti. Mhm. Pożiji bħal dawn nistgħu nqisuhom bħala politiċi u marbuta ma' din. X'taħseb dwar l-impenn politiku tal-poeti kontemporani? qed ikunu politiċi biżżejjed jew kif mistennija li jkunu. Per eżempju, aħna nistudjaw ukoll Oliver Friggieri fl-avvanzat u nafu kemm tagħna poeżija politika. Sewwa? X'taħseb fuq dan il-punt? L-għonet, eh, meta qed titkellmu dwar poezija politika, Eh, qed nitkellmu kif rifima jiena, eh, qed nitkellem ukoll dwar poezija li titratta eh, aspetti ta' dominazzjoni, ta' poter. Ġifiri, da kollu li jetlek. Ġifiri, qed nitkellmu dwar bat meta bat nimmiss il-kodba tiegħek, per eżempju, jew hija politika għax hija hija għandha ukoll laqta femminista. U għax titratta eh, il-problema tal-poter bejn bejn bejn żewġ persuni fis-soċjetà. Imma jien naf jiena naf ġifieri x'għandek moħħok inti bħala politika, inti qed titkellem għal poeżija politika li hija aktar attivista, li hija aktar forma ta' protesta, Eh, issa, f'dak l-aspett, veru, il-poeziji tiegħi mhumiex daqshekk, mhux kollha huma daqshekk politiċi. Eh, Imma per eżempju daw li semmejt lek huma hekk ġurnata l-baħar. Le, eħe, eħe, eħe, le, le, huma, mhm. le, eħe, huma hekk. Eh, u hemm anka ballun tal-ġilda Eżattament. Hemm ballun tal-ġilda u hemm xi oħrajn. Ehm, Jidir li li fissilla bu dawk għanna jista' jkun hemm fl-antoloġija fil-verità. Eh, ok, imma imma ovvjament naħseb li iktar waħda b'saħħitha hija ġurnata l-baħar u eh, u l-istess hemm l-element eh, ta' kif nies oħrajn, jiġifieri persuni li naħsbu li m'għandhomx valur soċjali kif jistgħu iġeluk tifhem il-ħajja eh, mod differenti, anke jekk inti qed taħseb li qed tgħix ħajja medjokri u li inti qed taħseb miex qiegħda ngħix nagħmel. Eh, meta tħares lejn nies oħrajn u esperjenzi li għandhom, Ovvjament, ġvir meta nħarsu lejn, meta qed nitkellmu dal-persuni, ma stawx nitkellmu jisom m'għandhomx eh, jummu mhux attivi, veru hemm ċertu nies li tant huma oppressi li ma stax tagħmel I mean ma stawx jagħmlu xejn. Għax jekk inti qiegħed ġo ċentru ta' detenzjoni, l-enerġija tiegħek tispiċċa taħli għaw toħroġa f'rivoluzzjoni u ma tagħtihom xtort. Imma iva, eh, le, le, ginna ġifiri naf, imma naf li l-poesi tiegħi setaw ikunu, ġifiri naf li hemm spazju li jien nista' nikkontribwixxi b'dan il-mod. Imma probabbli, imma probabbli David tant inkun irrabjat. Imma xi drabi naħseb eh, Imma għaw ħafna poeti kontemporani li, li, mhm. li dan il-kuxjenza politika jafu eh, jaġnuha f'poeżija sabiħa, sabiħa, sabiħa, ma sabiħa. Letterarjament sabiħa, eżattament. Eżatt, I mean, sabiħa, il-poezija tkun sabiħa, il-sabiħ fil-poezija jrid jeżisti. Issa jekk inti l-rabbi tiegħek ma tistax toħroġ b'mod sabiħ. Ġifieri ma naħsibx li li inti tgħid u mhux biżejjed, iva hemm bżonn li hemm eh, poeżija b'kuxjenza iktar eh, politika, iva, ma ovvjament jiddependi mill-poeta kemm jirnexxielu jagħmilha, u f'dal-każ jiena ftit li xejn jirnexxieli. Nammetti. U le, naħseb jina rnexxielek, ma nafx ġifieri. Le, le, f'daw, ġifieri ma rnexxelix nagħmilha forsi daqskemm. Daqskemm. U daqskemm nixtieq, ejja ngħidu hekk. Ekku, ekku. Tajjeb, ħana il ftit ehm, suġġett eh, u ġeja daqxej twila, ġitni daqxej twila din mistoqsija. Ma jimportax. Eh, mela, fil-ġabra poetika ta' xaħat ieħor għan nitkellmu tajjeb ta' Manuel Mifsud. Mela, l-opet istenna. Mifsud juża l-vuċi femminili f'versi bħal Jien dik il-mara li timxi fix-xita minn Madrigal, Nibda naħseb li għad niftaħ saqajja ħa niled tifel ikrah b'għajnejh ħomor mill-Kantiku tad-Dipressi, jew inkella Bajda daqs il-katavru li għandi f'ġufi. Mela qed juża din il-vuċi femminili sewwa. Meta Eli Baldica staqsietu dwar il-femminilità tal-iben fl-isem tal-Missier, le fil-ktieb tiegħu huwa wieġeb f'xi punt jew ieħor dan huwa kliem Immanuel, mhm. dil-parti femminili titla fil-wiċċ għax ħafna nies jemnu li għandi vuċi femminili qawwija ħafna. U l-mistoqsija tiegħi hija din. Il-vuċi femminili tappartieni b'mod esklussiv lil kittiba nisa jew jista' jkollok kittib raġel bħal mifsud li fil-letteratura tiegħu tinstema' din il-vuċi. Iva, jista' jkollok. Eh, u kif dan, u kif dan il-fatt jaffettwa il-femminiżmu, le li ma jibqax jisu moviment fidejn in-nisa iżda jkun ukoll fidejn xi rġiel, pereżempju. Jiena meta meta rajt din il-mistoqsija tiegħek, ħarist ftit lejn id-daħla li għamel Immanuel Mifsud stess għal ktib tal-poeżiji Tiegħi. U ġifri fil-qoxra ta' wara, ġifri biex nħarsu li mod eh, ta' malajr biex niftemu, tifem, ġifri li rridu nifmu xirridu, xġifiri eh, li għandu vuċi femminili, li għandu li xaħat li għandu vuċi femminili. Li għandu vuċi femminili forsi ma ma nafx daqshekk, imma li hu żgur eh, kif nerġa' nirrepeti dak li qed qabel, hija il-mod il-mod kif qiegħed jitkellem li tagħmel il-vuċi femminili jew maskili, imma eh. tradizzjonalment maskili fis-sens dominanti. U jgħid, eh. naraw x'jgħid. Dak li tikteb, għatjajt għalli, mandux it-ton użat mill-kittiba, miċertu kittiba rġil, għax mux kolla, eh, li ħafna drabi semma semma innijiet ta' konkwista u invażjoni, Minflok, huwa ġisem li jweġġa', li jbati, li jixtieq, li jixxennaq, li jisbih u jikrih, li jitqal u jilgħed, li jmrad, li jfiq, li jissaħħaħ u jiddgħajjef. L-istejjer ta' dan il-ġisem huma stejjer li jmorru lil hinn mill-ġens tal-kittieba, ġifieri qed jgħidha ċar u tond anke hu stess u jien naqbel miegħu, nieqsa mill-essenzjaliżmu li mdorrijin naraw fil-kitbiet ta' diversi kittieba rġiel. Jiġifieri, kifet qabel inti ma tistax eh, tiddefinixxi x'inhi mara, ma tistax tiddefinixxi ehm, għax inti tkun allura qed eh, tissellef mill-lingwaġġ patriarkal, patriarkiku, patriarkali eh, li li li qed naħdmu kontrih. li politikament qed naħdmu kontrih. Iġifieri, eh, ħanna naqra. Il-risposti jibiva, ma bata tajtni mistoqsi oħra wara fuq il-feminizmu. Eħe, eħe, dik zittilek issa, tipo dan il-punt. Kif jinfluwenza l-moviment femminista l-fatt li għandek anke rġiel li huma parteċipi fih, mhux neċessarjament ikunu nisa li huma femministi, għandek irġiel li għandhom din il-vuċi, jiġifieri awareness, kuxjenza wkoll femminista bħal Emmanuel fil-fehma tiegħi. Żgur, imma wkoll għax jagħraf ukoll juża ċertu lingwaġġ dominanza u mhux ta' invażjoni kif jgħidilha hu. Issa meta nitkellmu dwar il-feminiżmu rridu niftakru wkoll. Il-feminiżmu għandu ħafna eh, kif taqbad tgħid, mhux tonalitajiet, għandu ħafna kuluri. Mhm. Sfumaturi. Sfumaturi, eżatt. Mhm. Eh, u il-feminizmu minħabba li essenzjalment huwa moviment politiku, jew il-feminizmi huma movimenti politiċi, ħafna drabi u kol ħarġu skont eh, eh, skont iż-żmien li jiġifieri dak li tkellmu, dak li qalu, ikun japplika għal kuntest u l-kundizzjonijiet ta' ċertu nies, ċertu punt storiku jew ċertu punt ta' żmien. Jiġifieri mhm. ma jfissirx li il-feminiżmu tal-ugwaljanza eh, ġviri narmuħ barra mit-tieqa, imma ħafna zazax, ovvjament ma jarawx, għax f'ħajjithom sissa, ejja ngħidu hekk, f'ħajjithom sissa, ok, eh, huma qatt mesperjenzaw eh, għal-grazzja tal-la l-inugwaljanza, għax huma dejjem kellhom opportunitajiet qatt ħadd mara ħadd għamel diskriminazzjoni magħhom eh, u għalhekk il-feminiżmu jista' kien hemm fil-mistoqsija ġej saqsi jekk hux skadut. imma imma il-punt huwa dan eh, li inti jista' jkollok eh, eh, kuxjenza politika fejn imbagħad għandek femminizmu ieħor fejn qed jitkellem dwar il-bżonn li n-nisa, n-nisa bħala nisa, ok, iridu joħolqu dan l-lingwaġġ ġdid Eh, iridu jartikulaw l-idea tagħhom mod differenti. Tgħid li allura daw mhux qed jessenzjalizzaw jessenzjalizzaw ġifieri jien maraw dak raġel lilhom infushom. Jista' jkun li hemm dak il-periklu, imma eh, l-importanza Eh, ta' dan it-tip ta' feminiżmu li jitkellem dwar id-differenza sesswali u qed jartikola eh, dak li jgħidulu il-femminil sewwa, eh, għandu għandu rwol politiku wkoll biex juri li hemm pluralizmu pluralità fil-mod mm. kif nitkellmu. Issa illum il-feminiżmu Ok, eh, ħafna drabi ma jħaris biss lejn l-aspett ta' diskriminazzjoni jew kondizjoni tal-mara eh, bħala mara għax in-nisa huma differenti. Ok? Allura dak li jgħidulu x'ħida bil-Malti, intersezzjonaliżmu, intersectionality. Fejn inti għandek, eh, mhux biss qed tħares eh, titkellem mod dwar in-nisa ġenerali, imma qed titkellem dwar eh, mhux biss mara bħala mara, imma mara li hija li għandha kulur iswed, mara li hija għandha xogħol differenti, ok? Għandha esperjenzi differenti. Ġifieri aħna ma nistgħux inħarsu biss lejn il-mara b'mod essenzjali, imma għandna isu eh, dik hmm, kif se ngħidha bil-Malti, l-intersection, sorry, idu li kiex bil-Malti, l-intersection bejn il-fatt li inti mara u inti sewda jew ta' ċertu razza. Il-fatt li inti mara u inti klassi soċjali. Ġifieri ma nistax nitkellmu dwar il-mara b'mod ġenerali. Eżatt, ġifieri din hija xju. Imma biex nirrispondi biex naħseb mort il-bot, hemm xejn li ġifieri hemm irġiel li għandhom kuxjenza feminista u kuxjenza feminista wkoll anke kif jużaw il-lingwa. Kif jużaw il-lingwa ġifieri b'mod li ma talaqx imma li tiftaħ, li hija kreattiva. Għalhekk qed jgħid hu eh, qed dejjem ħares lejh li bħal xi ħadd li qed jilet, ok? Għaliex hemm eh, eh, m'hemmx l-isterilità ok, eh, tal-patriarkija, ta' lingwa li tiddefinixxi, imma hemm lingwaġġ li huwa kreattiv li dejjem qed jipprova joħloq xi ħaġa ġdida u fil-poeżija naħseb m'hemmx eh, xi ħaġa iktar minn hekk mill-poeżija li li tagħmel. Li toffri din l-opportunità, eżattament. Jien hekk naħseb mill-opinjoni tiegħi. Grazzi. Fil-fatt ħa naqbiż il-mistoqsija li koħna minnlek għax eh, waġibta wkoll naħseb. Mela, Fl-inawgurazzjoni tal-President Biden spikkat il-poeżija miktuba u moqrija mill-poeta lawreat Amanda Gorman. Naħseb ħafna rawha, jien impressjonatni ħafna wkoll. Dan kien mument fejn il-poeżija ġiet iċċelebrata u ammirata permezz ta' pjattaforma nazzjonali Amerikana imma wkoll internazzjonali ovvjament. Taħseb li hemm modi kif il-poeti Maltin, u din kienet poetessa, Le, u kienet ta' ġilda skura wkoll ta' kienet sewda. Kif qed tgħid inti fil-fatt taħseb li hemm mod kif il-poeti Maltin jingħataw aktar prominenza u attenzjoni kif ġara f'dan il-mument? Nistgħu pereżempju aħna wkoll ikollna poeta lawreat li jiffunzjona u mhux sempliċiment bħala titlu ta' kategorija waqt l-għoti tal-premjiet letterarji kull sena? Hmm. Kidditni ftit dil-mistoqsija, David. Tajjeb, aħjar. U għadni ma nafx ġiviri ħanatik eh, risposta tentattiva Imma naħseb ħandum ħafna naħseb fuqha. Li għax jiena naħseb li l-poeti moħbijin fil-verità, li l-poeti f'Malta, eh, ok, l-istudenti jafu bik, imma l-pubbliku. Le, le, ma jistax ikun il-kollok il-poezija biss għall-esami jew ġo l-iskola, il-poezija titkun pubblika. I għanda r-rwol politiku eh, pubbliku. Imma naħseb David ifriża. U xek, Dave. Friza, waqaf. Imma, eħe, jew inkella qed waqaf biex ma dax. Alright, ħan kompli. Eħe, jina naqbel ġifiri li l-poezija u l-poeti għandhom iktar jagħtu prominenza u attenzjoni. Eh, imma ngħidlek il-verità, naqra xettika minn kemm eh, eh, li tidentifika minix konvinta li tidentifika poeta laureat ma naħsibx li mhix konvinta li daqshekk idea tajba. Fis-sens Hemm raġunijiet għalfejn. Ok? Mela, l-ewwel waħda eh, jien naħseb li poeta laureat jekk hu imqabbad mill-gvern biex jagħmel dan ix-xogħol, sewwa jekk qed nifhem sew, ħajkollu ħajkollu limitazzjonijiet għax jaf li huwa imqabbad jew hija eh, imqabda u qed tagħmel dan ix-xogħol. Issa tgħid li imma hi qed tkun imqabda jew hu jkun imqabbad biex ikun kuxjenza nazzjonali. Imma ovvjament ftit tista' ddardar lajn li tixrob minnha. Iġviri għal dan din ir-raġuni eh, jien inħossni li li ehm, jista' ikun hemm il-limitazzjonijiet. Imma kif qedtilkom għadni għadni qed naħsibha. Ħaġa oħra, ok, meta għandek poeta lawreat, isu isu f'dik is-sena jew sentejn jew kemm jgħaddu, ok, isu għandek poeta qed nidentifikaw poeta wieħed jew waħda li qed tagħti vuċi waħda lin-nazzjon. Meta inti inti jekk il-komunità ma jistax ikun jkollok hemm problema politika li inti jkollok vuċi waħda li jirrappreżenta eh, eh, dak il-ħsieb. Ġifieri minn dak jisu inti qed taqgħad eh, il-komunità u qed tgħidilhom isma' din il-vuċi li inti li tirrappreżentat U din għalija din hija problema. Imma ovvjament naqbel ħafna mal-fatt li il-poeżija għandha eh, tkun tingħata iktar prominenza pubblika u hija hija eh, għandha rwol politiku ħafna li għajem il-kuxjenza. Ma jien naħseb li hemm modi differenti li għandna naħsbu kif kif issir di. Iktar billi tagħmilha iktar Eh, kif taqbad tgħid, eh, faċli lin-nies li jaqrawha. Aħna pereżempju rajna poeżiji ta' Oliver Friġġieri pereżempju fuq eh, fuq l-istage tal-karozza tal-linja. Mhux hekk? Eh, ħallihom li kienu bojot u x-xemx tgħaddi minnhom ma nafx kemm, imma dak huwa post fejn il-bniedem jieqaf qed jistenna huwa post ideali fejn int tista' taqra poeżija, se jekk tieħu gox bija u tieħu fil-karozza tal-linja. per eżempju, ċili naraw u koll, anka fuq il-televizjoni u xnafjen, Ġifiri, eħe, naqbel ukoll li social, il-medja soċjali għandha tkun biex eh, tagħmel il-poeżija iktar eh, iktar faċli biex il-pubbliku jaqra u jugos bija jew inkella isir jaf bija. Ma naħseb David inqata' u le, ah, ġejta. E, e, għat maħna. Jiena tħalt bil-mobile tal-mara, xil-kredit tiegħi spiċċa bil-mobile, issa ħana raw kemm għandha mara kredit. Eh, mirakli qed nagħmel biex nibqa' biex nibqgħu. Ok, mistoqsija oħra, jiena jaffaxxinawni l-allużjonijiet bibliċi, tajjeb, u fil-poezija tiegħek Nut, għadni, għadni, għadkom meta. Iwa, iwa, iwa, mela, le, kompli, kompli. Eh, fil-poezi tijak ġil il-tajt ma' l-użjoniet bibliċi, per eżempju, stajt xtaqt, ehm, inti tajt xtaqt kont tista tizbel taqbat il-frosta tkeċċ lil kulħadd mill-era u ftakart fi Kristu meta bil-frosta keċċa eh, minn nis mit-tempju li kienu din ibijaw. U fil-fatt tissemmi inti il min qed jagħmel profitti le min qed jagħmel kapital inti tajt. Veru, veru, ma. Imbagħad tajt pereżempju xtaqt tista' tajt kelma u tħassar it-timbru tal-mart fakkartni fi Kristu li b'kelma waħda jfejja, le? U ah. mamul pereżempju tajt sakemm ruħi tkun imfejqa, le? U semmi wkoll il-mifluġ. Issa dan konxjament tagħmilhom inti dawn l-allużjoni bibliċi jew jiġu b'mod naturali li bil-kemm tinduna. Le, l-ewwel net l-allużjonijiet bibliċi naħseb tant tant huma parti mill-lingwa, tant kien parti mill-inglaċ ta' tfuliti. li, li ġew mod naturali, ġifiri, naħseb kif għetlek, u drabi jien tant inkun irrabjata li bdejt tant kien kif l-rabja l-unika persuna li stajt nimmaġina li l-rabja kien Kristu, jimiex persuna religjuza ħafna. Minti Maltija u forsi għandek il-kultura li hija hekk u xek. Eh, u ma jien ma kellix ġifieri xi żgħożija ma kontx immur skejjel tal-knisja. Mhm, Imma mhm. naħseb jien ukoll eh, il-reliġjon tal-limta mod mhux blament, imma b'mod li hija relatata ma dak li ngħaddi minnu kuljum. Allura jekk jiena marida u mifluġa, il-mifluġ, jiġi f'moħħok, eh, kelma mifluġa, mifluġ. Eh, mhm. Jekk inti, imma nixtieq ngħid ukoll eh, li jiena ġifiri jien inħobb il-festi. Ma mhux għal-festi ħafna, imma jekk taraw pereżempju jum il-mejtin u l-mara tal-vistu. Hija hija jiġifieri l-idea tal-festa eh, hija hija marka fil-ħajja. Ok, ġir ċertu festi eh, jisom jaqsmu is-sena eh, u jagħtu ukoll lok biex dak li jkun jidentifika li issa forsi jibda żmien ġdid jew ħajbża żmien ieħor. Imma l-idea tal-pista hija immarkata ħafna eh, bħall-arloġġ tal-Knisja, u biex ma nkunx kontroversjali ħafna, xissan għalat bħall-arloġġ tal-Knisja jisek qed jimmarka il-ħin, you know, tal-Knisja tal-parroċċa biex tiftehmu, qed jimmarka il-ħin u jisu jisu għandek marka tal-ħin, ovvjament, biex Kulħadd jagħmel it-tifsira ta' dik il-ħaġa jekk eh, eh, ta' dik il-ħaġa skont il-ħajja li qed jgħix. Ma nafx hekk juġibtikx. Eh, uġibni, uġibni. Tajjeb, grazzi. Mela, għana djem mistoqsi oħra, jekk ninqata issa nkun inqtajt b'mod definit, tajjeb. Naħseb veru, mela ħanaġġel. Le, suppost miex jien tajjeb għax fadal disa minuti biex nfaqadna sija. Mela, diversi poeti, specialment barranin, edin jużaw aktar il-medja soċjali, pal Instagram, Facebook, le Twitter, sabiex mm. jesprimu l-arti tagħhom, sabiex jesprimu l-poezija tagħhom. Taħseb li l-poeti Maltin għandhom jagħmlu l-istess jew ikun aħjar li jsir investiment akbar fil-poezija stampata x'nafu aħna lil poeti isbuha diffiċli biex jippubblikaw. Iva, veru, jien ma naħsibx il-poeżija stampata għandha tispiċċa, imma ngħidlek il-verità meta kont qed naħseb biex noħroġ il-ktieb xi drabi mqar persuna jien qed eżattament għalfejn noħorġu ktieb. Mhux aħjar inqedu eh, fuq il-medja soċjali jew nagħmel eh, website u kulħadd jaqra l-poeżiji li jrid, jiġifieri eħe, naħseb hija il-ktieb għandu l-limiti tiegħu huwa x'inti il-ktieb titixxih. U mm. l-poeżija mhix ma naħsibx li għandha tkun għalbejħ, mhux għax mhux qed ngħid il-poeti m'għandhomx jitħallsu. Ma naħsibx li għandha tkun għalbejħ, ma mill-mod idealist tiegħi. Eh. Ġifiri, eħe, eħe, naħseb li irrit ikun hemm it-tnejn li huma. Ok? Ġifiri, dik li naħseb. Iva, naqbel. Mela, mistoqsi oħra, f'poeziji bħal mamudija ta' binti, tfal tal-ħarifa u ballun tal-ġilda tpoġġi tfal bħala l-motiv ċentrali. F'oazi fid-deżert tal-Arizona tajt ukoll li wliedi joħorġu jieħdu meta jixtiequ mill-oazi tiegħi. It-tfal jimplikaw ukoll il-maternità. Kemm tqis il-maternità bħala aspett fundamentali tal-femminilità? Żgur, definitavament, meta inti tħares jien minix qed nitkellem li biex qed ngħid li n-nisa kollha għandhom ikollhom it-tfal. Assolutament. il-potenzjal li jkollhom it-tfal. Mhm. Eh, nirreferi għawek għal filosfa Christine Battersby, fejn fejn titkellem dwar bodies that bleed, il-liċsma li nixxu id-dem, li jfakru eh, f'dik il-potenzja tal-maternità. Imma l-maternità L-istess biex nerġa' nirrepeti, ma tistax tkun definita x'inhi l-maternità u nagħmlu definizzjoni ta' x'inhi l-maternità, għax il-maternità fiha nnifisha qed toħloq eh, nies li huma uniċi. Allura inti ma tistax il-maternità anka l-istess mara li għandha ħafna tfal huma kollha differenti u l-maternità wkoll tista' tinftiehem eh, f'termini ta' tiġdid eh, f'termini ta' tiġdid, f'termini ta' kreattività, ta' ħolqien ġdid. Mhux neċessarjament tfal. It-tfal ukoll, imma mhux neċessarjament tfal. Ġifieri ma imma jekk nidentifikaw mar, jekk hemm xi mod li nidentifikaw mara, eh, naħseb eh, eh, hija il-fatt li huma iċsma li nixu dem. Imma anti metaforikament hemm ħafna iċsma li nixu dem. Ġifieri ma stax ikunx Itsma li nixtru nixtru dem mod bioloġiku, ġifi tista' toħodha il-mod il-mod minn hemm ukoll, ukoll mod metaforiku. Imma iva naħseb il-maternità hija aspett eh, interessanti għaliex għaliex qed iġeddet. U anka l-implikazzjonijiet metaforiċi tiegħu huma ta' tiġdid ta' twelid ġdid u ta' twelid uniku. Grazzi. Mela, l-espressjoni poetika tiegħek taf tkun eżistenzjalista wkoll. Dan jinħass l-aktar f'poeżiji bħal Jum il-Mejtin u Ħija li qatt ma kelli. Dan ifisser li inti tinkwieta fuq il-ħajja, fuq il-mewt u fuq il-futur? Mhux ninkwieta. Le, ma ninkwetax imma jien nara l-mewt, il-mewt tagħti ħafna sens lil ħajja. Forsi din hija riflessjoni iktar Heideggeriana. Jum il-mejtin ta' id-drajda din. Eħe, eħe, tagħti ħafna hmm. sens li ħaj, inti inti il-mewt. Inti dejjem meta titwieled dejjem risaq lejn il-mewt. Sewa, hmm. eh, u meta inti taf li il-limiti tiegħek li xi darba il-finitudni tiegħek sewwa fil-mewt, eh, inti tgħid jiena x'qed nagħmel hawn. Eżek għalhekk eżistenzjalista u allura inti tgħid x'inhu possibbli li nagħmel fil-ħajja tiegħi, x'nista' nagħmel mod ġdid, x'nista' nagħmel x'inhi t-tifsira tiegħi eh, f'din il-ħajja. Jkun hemm momenti fejn ma sibx tifsira u dik batu ovvjament eh, Imma huma mumenti importanti wkoll u li inti li inti imma il-mewt hija xi ħaġa li trid tiġri hija naħseb kull ħafna minn hawnhekk ġarabna telfa ta' xi ħadd hija atroċi telfa. Imma jiena anka jum il-mejtin nara xi ħaġa li li li tfakkarni eh, fil-ħajja u l-moment issa jiena ħaj, hemm il-mewt imma l-moment issa ħajja issa l-moment li ngħixha. Ġifieri le ma tinkwetanix il-mewt. Grazzi. Mistoqsija tal-aħħar minna ħati għaj. Eżatt, eh, ikunu għalaqna. Timing perfett, vera. Hemm distinzjoni, mela, le, mistoqsija di, hemm distinzjoni bejn il-persona il-vuċi poetika u l-poetessa fil-poeżiji tiegħek jew dawn it-tnejn huma l-istess vuċi? Inti tqis il-poeżiji tiegħek bħala awtobiografiċi kollha kemm mallura? Jien naħseb li l-poeżija bil-fors toħroġ minn esperjenza. Mhm. Imma mhux jiġifieri għal min il-poeżija fiha l-ħsieb, jiġifieri inti ma Meta tiktibha dbati, ġifi mhux veru jkollok dak li jgħidu l-aspirazzjoni, ma inti u bat għandek it-teknika kif inti qed tuża l-kliem, kif qed tpoġġihom. Eh, ġifi għandek ċertu lob kif kif inti il-mod kif inti eh, Dik l-idea ħadd tpoġġiha, dak il-ħsieb ħadd tpoġġih, dik id-diskrizzjoni kif se tpoġġiha. Ġifieri taqbel mal-idea ta' Friggieri meta jgħid fil-teorija hmm. tiegħu jgħid li l-letteratura hija l-ħajja imbidla fi kliem. Prattikament hija riflessjoni tal-ħajja personali, hija dejjem autobiografika b'xi Hija ma ma tibqax. Jiġifieri jekk hija autobiografika, mill-iskop mhuwiex li tibqa' biografika, jiena fil-lezzjonijiet ta' ta' professur Frinġieri ta' kont nistudja l-Università, kien jgħidilna li, li inti fil-metafora qed tmiss l-universali. Eżattament. L-universali ma mhux kif għedna qabel l-universali tad-definizzjoni, imma l-universali tal-metafora li inti qed tesperjenza xi ħaġa, qed tgħid xi ħaġa u dik xi ħaġa inti qed tmiss eh, l-esperjenza ta' xi ħadd ieħor. Eh, li li eh, u anka ovvjament il-mod kif kif tgħidha. eh, li huwa importanti ħafna, importanti ħafna ħafna u. Eh, Kifetlek il-poezija weħeda miktuba meta miktuba ma tagħmilx sens, ġif xi drabi il-poezija hija veru li autobiografika imma tiġi eh, mhux minn poeta individwu, eh, eh, eh, tinstilet minn relazzjonijiet li l-poeta għandu ma' nies u fil-ħajja, imma wkoll testendi ruħa għal persuni oħrajn li mhux bil-fors li tikollu dik l-autobiografija il tikun naf Simon ġarala. Eżattament. fil-mamudjar ta' binti, ġifiri veru li kien hemm momenti li kienu dik veru ġrat, ġifiri nista' ngħidha. Imma jien meta ħsibta, ma ħsibtiex biex jien eh, xismu, imma ħsibt f'nies oħrajn li probabbli li jirrelataw. Għamel sens, eżatt. Mhm. Akku, akku. Ok. Um, jien nirringrazzjak ta' din l-opportunità. Grazzi. Grazzi għalilek tal-mistoqsijiet veru interessanti. Grazzi. Tal-poel tal-laureat ħatibqa tinkwetani nara. Tajja, ma jalla, jalla, jalla jisir xi ħaġa fuq xi darba. Naddi il-mazz fidejn naħseb George jew Mary. Iva, qabel ma jinqata' ċaħi. Eżattament. Grazzi, Simon. Grazzi, grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Grazzi mill-ġdid, forsi Anne Mary nagħtu ċans ħames minuti, ftit minuti jekk hemm xi ħadd għandu xi mistoqsija. Iva, nirringrazzjom l-ewwel net lil Simon lil David apparti it-tumbati kollha li kellu David bl-internet. Imma jagħmilha. Veru, nexxielu, Nirringrazzja wkoll lil Olivia u kien hemm xi oħrajn, b'mod speċjali lil Olivia li fiċ-ċett bagħtet ukoll xi ħoloq għal xi kitbiet akademiċi li kitbeti fuq xogħol ta' Simon Gallia wkoll, jiġifieri għal dawk li jkunu jgħidu jaċċessawhom fiċ-ċett hemm il-ħoloq bagħtithom l-Olivia, nirringrazzja iva. ħafna. Eh, grazzi ħafna tal-kummenti waqt li kont qed nitkellem. Eh, ma kienx ma kellix ċans Nikteb lura, x'ngħidilkom id-dritt. Kif edna jekk hawn minni qed jikkummenta naħseb missejna ħafna temi u ħafna suġġetti li xi wħud huma jaħirqu wkoll u huma diskussjonijiet li jibqgħu għaddejjin ma nafx jekk hawnx min irid jistaqsi jew anke jikkummenta. Tistgħu tistaqsu. Eh, hello. Hello. Hi. Um, Jena laqtuna ħafna l-poezji li għandek eh, li għandek fis-sezzjoni fis-sezzjoni xi drabi mqar poeta. Hmm. I mean, eh, x'kien dak x'ġelek li inti tħoss il-bżonn li tikkorrispondi u toħloq dialogu ehm, ma' poeti oħra? Onestament, ma flaċ ma nirrispondihomx. U ma l-ewwel nett huma poeti li huma għal-qalbi ħafna. Ġifieri li mistew il-qalbi kif qedtilkom mill-qalb. Eh, ġifieri m'għandix xi antagoniżmu lejhom, imma ħassejt eh, li li li mm, li għandi inweġibhom u nweġib, mhux inweġibhom, imma b'mod parallel, għax tant għandhom ħsibijiet zbieħ, ma rrit namel parallel eh, bil-vuċi tiegħi, mill-esperjenza femminili tiegħi, u li li li eh, jew nirrispondihom jew nikteb poezija parallela bil-klim u bil-poezija sabiħa tagħhom li hija l-qalbi ħafna. Eh, imma tu imma biex ngħidilkom il-verità, hemmhekk ukoll kont influenzata ħafna eh, minn Lucy Rigerej. Għaliex Lucy Rigerej, ħafna mill-kodba tagħha li huma ta' filosofija feminista u filosofija, Huma jitkellmu jitkellmu ma' filosofi rġiel, imma mhumiex poeżiji. Ġifieri ma ġitx ġifieri xi ħaġa studjata, sempliċement kont qed naqra poeżiji ta' Rużar Briffa, jew ta' Achille Mizzi, jew ta' George Borg, jew ta' Mariano Vella. U meta naqrom ħassejt li jisni qed nirrispondi u b'xi mod ħassejt ix-xewqa li nirrispondihom u ftakart ovvjament li jiena meta meta kont qed nistudja għad-dottorat tiegħi Eh, jina, eh, kont, eh, ġvi jista jkun inkonxjament ġiet minħabba kif taqbatejt, it-trawim filosofiku tiegħi f'dik il-ħaġa li ġietni li jien nirrispondi b'dan il-mod, imma nixtieq ngħidilkom li l-poeżija anka ta' Viktor Fenek Eh, huma poezija għal-qalbi ħafna ħafna. Eh, u dik is-sezzjoni eh, rit ritjen x'ismek? Iva ritjen. Ritjen jienu ukoll hija għalija u u xi drabi poezija ma timbitx waħedha u poezija timbet minn affarijiet oħrajn, ġifieri bqajt ma l-idea ta' xi drabi mqar persuna. Grazzi ta' dik il Grazzi. Fil-fatt David ma laħaqx staqsija dik. Kellu xi ħaġa ma beda jibża li jinqata ma saqsijiex, so grazzi tal-li saqsejta. Iktar? Nixtieq nistaqsi xi ħaġa. Francesca. Li mi l-poezija favorita tiegħek mill ktibt inti? Ah. Diġet tilkom li l-favoriti naħseb huma tal-aħħar sezzjoni.

mill-iktar favoriti eh, il-mamudija ta' binti u ma mhux suppost, kollha suppost it-tfal tiegħek. Ma nistax ngħid li li hemm favoriti, imma jien naħseb li naħseb li iktar milli favoriti, iktar mhux favoriti, imma kemm irnexxieli kif taqbad tgħid Kemm irnexxieli kif inħoss jien kemm irnexxieli eh, inkun intensa fil-ħsieb. Issa nista' saqsik li mi l-favorita tiegħek? Il-mara tal-vistu. Il-mara tal-vistu, mara tal-vistu sabiħa veru kol. Ver, I mean, modestament, iva, waħda mill-favoriti. Imma nixtieq ngħid eh, li tal-aħħar sezzjoni hija l-qalbi ħafna. U kif irrealizzajt li tkun kittiba? Naħseb li dejjem kont kont nikteb imma qatt ma publikajt. Mhm. Inħoss li il-ktieb ilu li ġi publikat xi 10 snin, 11 sena, kif għadek ma ktib xejn? Mhm. Ngħidlek il-verità għadni nikteb. Imma naħseb tħoss Hawn nis naħseb tħoss li dak li għandek tgħid eh, fih eh, għandek naħseb tħoss li tippubblika li tikteb tikteb imma li tippubblika mel inti tħoss li għandek xi ħaġa ġdida xtejt. Jekk m'għandek xi ħaġa ġdida xtejt, ma naħsibx li għandek tippubblika biex sempliċement tkun ippubblikajt. Bħalissa għandi xi ħaġa ġdida xtejn, differenti. Imma eh, sfortunatament eh, minħabba x-xogħol akademiku qatt ma eh, iġviri qed nittama li kolli ġabra oħra. Imma ġerment ix-xogħol akademiku, imma mux bil-forsi t-publika xkun il-publika jtib, meta tħoss li għandek xaħġa ġdida ċtejt u li huwa ta' Li taħseb li l-pubbliku jista' kif ta' tgħid, eh, eh, mhux japprezzaħ, imma jagħmel sens minnu jew japplika għalih jew inkella jieħu gosbieħ. Mela, I mean, hekk tinduna naħseb. Ma kien ili nikteb mintu kont ġifiri sixth form, Eh, imma qatt ma kont konfidenti biżejjed biex nippubblika eh, ġifiri ġabra, ġifiri kien ħassejt li rrit matura ħafna biex ma jfissirx li għaw poeti zazax li huma matura ħafna, ma jinkelli bżon iktar ħin biex nippubblika ġabra bejn ngħidu hekk. Ok, iktar mistoqsijiet? Kif qegħdin fil-ħin, George? Bħala. Eh, bħala massimu, fadlinna kwarta oħra, bħala massimu. Għarri, għarri, ġbir kemm xi mistoqsijiet oħrajn jew xi kummenti minn jixtieq jaddihom. Merħba Patrick Sammut, staqt insaqsi mistoqsija. Oh, Patrick. hello, hello, uh, Simon. Hello, nallem, nallem, insomma, li diskuti l-poeziji tijak ma l-istudenti tijaj, so, kem tal-intermedju kif ukoll tal-avvanzat. Mhm. U l-poeziji tijak jatuni okkazjoni biex nibda fost l-oħrajn bil-intijom lista tal-poetessi le eh, Maltin, il-poeti nisa Maltin minn Mary Mejlaq, per eżempju, il-qoddim. U jiena nikkonċentra biss fuq dawk li ppubblikaw kotba ħanajdu hekk jew inkella ko-awturi f'kotba sewwa nisa. U għandi diġà qisu 15 il-isem differenti, però nisa li jiktbu poeżiji hemm ħafna iktar. X'taħseb x'taħseb dwar il-bżonn, pereżempju, li xi darba oħra, xi darba oħra tiġi ppubblikata antoloġija tajjeb fejn dawn il-vuċijiet femminili mhux biss ippubblikati, imma anki dawk mhumiex ippubblikati jinġabru flimkien, xi ħaġa li qed issir barra minn Malta ilu ħafna wkoll. Grazzi. Le, le, le, le, veru naħseb li jien ideja tajba. Eh, għaliex eh, eh, David saqsini dwar il-ktieb stampat. Imma hemm problemi hu fil-website li website wara ftit jisu jgħaddi żmien il-ktib stampat jisu jibqa'. Ġifieri li inti toħloq antoloġija, sa jew tista' tuża tnejn. Imma jekk inti tuża antoloġija, għaw toħroġ antoloġija ukoll għal referenza U tkun, jiena naħseb Patrick u koll, tkun li titkun u koll aċċessibli għannis, ġifiri, jekk inti ħatoħlo ontologija u tiswa ma nafx kem. I mean, veru tkun fil-librerija, imma ġifiri għalek naħseb li l-website u koll fl-imkien mal-ktib jista' Jista' għax l-istampar għandu l-prezz tiegħu. Però illum illum hemm ħafna inizjattivi finanzjarji minn fejn wieħed jista' jġib ħa ngħidu hekk għajnuna finanzjarja anke l-pubblikaturi stess. Dik veru, veru, le. Veru, veru. Imma anke li inti jkunu fuq website imma hemm inti għandek eh, referenza għalihom. Eh, issa diħa fakrit li xi ħaġa Patrick li qed li saqsit Franceska qabel. Eh, għaliex jien għażilt il-poet irġiel li nitkellem magħhom, ma jfissirx li l-poet nisa ma ma jinteressaw li xum memx poeti nisa li jina inħos li għandhom poezija immensa biħa, imma il-ktib fih innifsu huwa għandu għaġna feminista u kif qedtilkom il-problema tal-lingwaġġ maskili tal-patriarkija u tal u l-idea kontra l-individwu autonomu li jisu li jisu qiegħed waħdu jagħmel kollox autonomu meta jien iktar eh, xtaqt nenfasizzja eh, l-aspett relazzjonali eh, li huwa etiku ma wkoll huwa politiku. Eh, jekk ma jimpurtax nixtieq nistaqsi żewġ mistoqsijiet. Eh, fil-poeżiji tiegħek spiss tartikola l-preokkupazzjonijiet tiegħek dwar tbatija ta' persuni li l-esperjenza tagħhom huma differenti minn tiegħek. Per eżempju l-immigranti, n-nisa tal-Vjetnam, n-nisa tal-Gaza u hekk. Hemm xi esperjenzi oħrajn li inti ma tgħixhomx iżda li trid tesplorhom fil-kitba tiegħek? Jiena ngħidlek il-verità. Eh, di di di di di dan huwa aspett eh, importanti u interessanti ħafna Nathan. Għax jien nitkellimt li jiena hija autobiografa u mill-esperjenza. Jiena ehm, inħoss li ġviri biex nitkellem ma' nies, għaw nitkellem fil-poeziji tiegħi, inħoss li kelli niltaqa' ma' nies which in which. Ġviri hawnhekk iktar influenzata mill-idea ta' Levinus, ta' Levina, eh, li jitkellem dwar a face-to-face encounter, il-laqa which in which. Sewwa, għaliex meta jien mhix ma nistax qatt ngħid sewwa li d-dbatijiet ta' ħaddieħor jiena nifhimhom, nista' nimmaġinhom, imma jien ma nista' ngħid qatt eh, li jien nista naf eżatt ħaddieħor x'qed iħoss. Għaliex il-persuni, il-persuni huma kollha uniċi. Eh, allura, eh, ovvjament, aħna nempatizzaw, nista' nimmaġina Ok? Eh, jien naf nis, per eżempju, xidbatijiet hemm eh, nis eh, l-esperjenzi partikolari, jien jihdu l-Covid, per eżempju. Jena, jena, nista nimmaġina biss, għax jena, skużani, edha, edha kom dan dar, edin namlu għaw il- veru dwejja ma nistawx namlu l-affarijiet tas-soltu, imma għal kittib jew għal akkademiku Mhux daqshekk, mhux daqshekk l-COVID, mhux. Għax inta taqra eh, tikteb eh, u hija hija xal imma għal nies oħrajn jiena kif nista' nimmaġina qatt eh, ħadd ieħor x'ġifieri. Imma ovvjament għalhekk ukoll l-istejjer tan-nies, tan-nies differenti huma eh, importanti. Eh, għaliex, għaliex, eh, xi drabi għal persuna biex iġġelek tirrealizza eh, xħajja il-ħajja tiegħek dik il-ħajja li qed tgħix. Ma Iwa, tajjeb, tajjeb. Din il-mistoqsija jogħġbok. Matul iż-żmien rajna żieda qawwija fin-numru ta' kittieba li ġejjin minn gruppi li fil-passat kienu ħafna inqas rappreżentati jew xejn. Hemm xi vuċijiet imsikkta mill-eġemonija tradizzjonali li tixtieq tisma' iktar eġemonija jnaf maskili, bajda, predominament kattolika, eterosesswali u hekk. Mhm. Ngħidlek hemm il-periklu li il-feminiżmu jispiċċa eġemonija fih innifsu. Ġifieri jispiċċa. Hija problema, hux. Jiġifieri hawnhekk wieħed irid joqgħod attent li inti ma tistax isek televa il-poeżija feminista u ma tagħtix kas għax inkella ikollok l-istess relazzjonijiet ta' u relazzjonijiet ta' dominanza u relazzjonijiet ta' kontroll ta' lingwaġġ li, li, li gruppi oħrajn eh, imma ovvjament eh, diġà semmejt per eżempju kien nixtieq per eżempju iktar eh, nis li huma immigranti li, li li diġa għanna għanna, għavolja mux immigrant, ma diġa għanna nis u laqasu barrani għal walid nabħan etnejt, ma imma nishtiq eh, li, li nisma l-vuċijiet ta' nis oħrajn imma imma tinduna u il-privileċ min għandu l-privileċ li jktiba l-poezija. Kif tgħid eh, eh, Virginia Woolf, fil-room of one's own, inti tit il-flus u trid biex kollu poezija, imma trid il-flus iġi mhux biex tikteb il-poezija, imma trid tkun komda finanzjarjament. Inti biex tagħmilha, biex ikollok il-lussu, irrid ikollok ukoll eh, tkun sinjura wkoll fil-ħin. Sewwa, imma ġifiri, ġifiri il-poezija għandha il-limitazzjoni tagħha li huma il-ħin, il-flus, l-ispazju. U da kollu, ma nafx jekk rispondejtek. Iva, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Jiena naħseb li aħjar nibdew nagħlqu bil-mod. Nistgħu nagħlqu naħseb iva, jekk m'hemmx naħseb kummenti oħrajn, naħseb li kellna interazzjoni wkoll mal man nies li kien mal-parteċipanti wkoll, ġifieri naħseb li eh, l-intervista kienet tajba ħafna wkoll bejn l-diskussjoni li ħloqtu inti u David Simon u anki eh, mal-udjenza li naqdet maħna. Neven, iva. grazzjakom nerġa eh, tal-li l-għajt stedina tagħna. U proset u kol, ovvjament, tal-bicċa xoll li għettamil fil-qasam letterarju, ovvjament. Għal dawn iż-żaza u anki għalina dejjem hija il-poezija hija dejjem esperjenza u dejjem nikbru f'dik l-esperjenza naħseb. Minn hawn Eh, nirringrazzja wkoll il-bqija tal-Kunsil tal-Akkademja ta' din il-biċċa tax-xogħol għaliex kulħadd b'xi mod kien involut biex naħdmu fuq din it-taħdita. Nirringrazzjakom minn ħadija jmem nżid, ma nafx kemm xi ħadd ieħor li jrid iżid xi ħaġa oħra mill-bqija naħseb nistgħu nagħlqu hawnhekk u ngħid lejl tajjeb lil kulħadd. Kemm ngħidilkom grazzi ililkom u veru eh, grazzi tal-mistoqsijiet għax ġeltuni naħseb veru sew. Grazzi ħafna Simon. Grazzi lil kulħadd. Bye bye.